mingane kamba ka ta fwale ku ni godo de ine mingane anti step moko ni gubena nyano makupuna nyono to kora mbe kinda dhi marach makata mbe gini ah. to nyaminu cha joga ga abe chori nyaminu joga ga endo jogi notimo ni ng'ano wajoga nikech ote ne ng'eny kodwa nobiro bomuli nto mar nyaminu chande en mana ni odwa ni odhi odwa ni akowe gonyo dhok wagi matij chwogo
pesa no taneno nego ikaka alufu piero ariyo mari to pesa modong' imiya. Mano gima natemo kwiri niya, kama osegik kama osigikino eh, donjuru. Oh, ber ahinya wuoyi ah. matin.

Ura luo chwe ka bito na kama no. Ah ah, guru no guru. Mano mano watene ibiru kama okinge. Be nisi dhi ofis ofis chief mora mora. Mora se dhi baka nyora ai mora. Oh. Okine okay, ogudu mongiyo go. Kato koro kise donjo to idonjo ticha kwa gi kode. Konge som ngato ruoth.
Ne idonjo ticha kwa gi kode. Ah ah, eh, ino kinde ok yala bwana ne mawinjo wach ne. Asele ngami e direction. Oh, okay, okobro yalo. Mm. Oh, ang'o mokelo nikech ato ok ang'eyo maber. Ruoth oriko wabiro mana gi lori to yes. chuodho ne ng'eny mm. lori omoko to nwabiro omo pesa emomiyo wan ka mana gi lori nikech ng'eni ka ruoth kidhiye awinjo ununu moro ni anyalo mewo koro ating'o lori emomiyo an ka mm. eh, mm. pesa
ibiro mo pesa ma
pesa pesa nika mm. ok da donji gi lori da go yike baji to pesa temo kelaka kaluore ma ibende wuoye wach pesa ni okawuotho kenda bwana nje na watiyo ka mm. to wabiro kawo pesa iri kae mm. eh, wabiro m pesa iri ka okay. eh.
nitiere chieng' moro amora mane usetimona tich moro amora tich eh. ah to bwana dongo kodhoni wabiro m pesa iri ka ne gikoni ni biom pesa ng'ama nokoni Nikech agwenjora kodi wach nagwenjora gi pesa. Eh? Donge wach nagwenjora gi pesa ni ka chief to ema biro. Koro wach eh, gi gari. Chief kama pesa nitie mimi miwa. Ah, ling. Eh, koro wach ane wach pesa si miwa hapa. Ma ukata na wach nukae mondo wamiwa biyi. Winje mora bile. Apenjo upenjo achiel. Hmm. Mondo ung'e ni an ng'at ma straight forward kendo gik mowacho nego bed ung'e ni ng'a ma wawuoyo en ng'a. This is an office of president. Nitiere tich ma nyocha tiyo na monego bed ni achulo uwe pesa. Monego bed ni kiwuok e odi tibiro e ofisa kata ikona ni dwaro pesa. Ing'eni kata wabiro om pesa kae. We aduoki, apenji jaduong'. Duoka ja. E wabiro yalo pesa koso ni wabiro kawo pesa. Awa biro om pesa ka chief. To pesa no ema owinjo bed ni iwa. E migo ni miyo wa iwinjo. Koso adhi aom gari odonji ka ung'e ni pesa ema biro omo. Mera ne.
Abiro golou oko mondo uwe adhi mbele gi ng'ama nawuoyogo. Kopo nunu ka yudo ayalo ji ariyo. Apenj wach wach pesa no maler. Kawuo ng'at achiel to ng'at achiel dwoka. Apenji niya. Mm. Nitie tich misetiyona mana koni ni chieng' moko kama a ah, kata Monday kata Tuesday kata Wednesday. Ibi mondo ofisa gokinyi abiro miyi pesa. Eh, bwana neno watu. Ah, ah. Eh. Yes or no? Beni asiwuoyo kodi manyisi ni kano gi chieng' ma kama tibiyo pesa. Kar ka mano winjire gi jagopwa, eh. ni wabiro pesa ka. Nuwu gi jagopi. Eh.
Jagopi ngire lane. Bado jagopi bani. Eh?
Jagopi bani mi wuoye. Bende ng'at moro ma straight forward. Iwacho jagopi kaso wabiro omo pesa. Eh, wabiro pesa. To pesa no timo wach wach. Jagopi mani. Hey, Monday.
In awinjo king'e wach pesa no. In miwacho ne jagopi ni. In nitiyo nang'o miwacho na jagowi ni? An ng'ama notiyo na ema tiekre go uru. In nitiyo nang'o? An akia yi, an ng'ama na ng'ama ng'ama notiyo na e. Kose un seche mo mi- mi- mibiro bando pesa kar kiny ibiro bando pesa kar ka ng'ama nani. Ape- Namu misini pesa ni ka. Ape jaduong'.
Ah biro dalani. Ting'i sani agwanya Bwana, gi pesa. joma beyo bwana, ubiro mecho, ubiro mecho kar kae donge. Ubiro mecho magi gik mung'eyo. Gima adwa ng'eyo, gima adwa ng'eyo ni kare chief onge gi pesa.

Kimenia obe okadwara in be madwara ei ng'ina sibiro kakuma kakalo fwaya kakalo kakalo kore ma adonjo ng'ina kamumira mo makeni wach ma masiri kore ng'ina mo tin ange tem biana to mia wacho ange tem biana kani ok inyalo wacho nagi a sani ng'ina ni jili ngera nyalo winjo mar wach ni mara wacho to ana biro sadi Debe sapagare kamae, debe kanto leta. Sapagare ni dhiambo. Mm, dhiambo.

Eh, kik iwach wach mwacho no. Ah, ah. Ineno eh, ibuogo de. Ineno nyaulanda. Eh? Nyaulanda osiepna malich ma kendo mama ma man machiegni koda kendo en mwadhi ga kode chamo gweng'ni. En kuom mon duto to ah, en. Kora penje gimoro.
Ere koni wach no rach ni. Hmm. To nanga ni kae to gor love. Mani yes. love. Love to go to ok ogorni love winjo ya go ka go. Love ok ogorni. Dong ng'e ni an gi chuora kosikia. Chieng' mana kungo ni mokwongo. Hmm. Dawinjo maga gimoro ayiya ka hmm. to mall. Mm. To kochopo yo ka dungo na ka to gino relax. Eh, wacha ni tema to yaga yawa. Eh. Kura piny. Wachna.
To
jaduong' kichopo klas adi? Jaduong'. Eh, eh jaduong' cha. Chuoro somo yamo somo nyaka to osomo nyaka moloko nyaka to buk yawa. To Kiswahili tangi ni chande.
Ah, ah ong'e Kiswahili.
Ai ng'at ma kata kobiro ko yudo ko wuoyo kaka ineno wuoyo ni. Mm. To dhi ma boso wani ah, aberu lo me maneno ni. Ah, ah kanyo to wedonje.
Chuoro ng'e Kiswahili. Kiswahili. Ong'e ngili ngili mane mudile. Ngelia uwa.
Uwa. Eh. Kare gini ong'awe fake mang'eny. Koro gini timo. Mm. Na gini to nimora kabisa. Koro na wacho kama. Atwich. Benyo to fanye ni yiji na mwangu. Wiya.
Mm. Ma. Mm. Ok no fwenyo. Tingini ko fwenyo tinyalo nega. Ofwenyo kanye en gino poke ga no gudo. Eh yawa. Ma ko fwenyo ma. Ofwenyo kanye. Ma ko fwenyo ta tho.
Eh dong en pesa cha na oro mana en pesa. Mumyo boko nyal fwenyo. Bing'eni kaka ni yore no.
Hmm. Yore ta dia gole ta rucho mese. Adio. Ara ara chini. Okira. Apeji ni ama ber. Ibuoga. Okira.
Trash to kira. Eh, iber lakini. Ni kawuono.
Hmm. Chance to ayudo chance to tanga ketho. Chance to ayudo lakini. Wach iseche moko gi pach te nyisi ni yudo lakini ok kina gibed ni wacho koro kapo ni nya olando biro. Onge.
Onge. To dongo nyalo duoga duoga accidental. Ara chini. Ada par ni Wetimo, we wacho, we wacho kaka iwacho no, iwinjo. Ibuogo denda. Ah, ah, erika buogo denda. Yago kibuogo denda.
Dipo kanya lando chopo kama ucha kugona uwi. Mo fend e oh, dot. Ko fend to. Ah, Kodhi biro sani yawo. Ah, ok miya miya. Aluor. Obi ya miya yawo. Miya miya. Chance na kanya keto kawuono. Atamora. Ah ah, sai.
Dawe, mano kaka osiepo gi nya Olanda. To kar osiepo ema rumo. En ma mondo bi olima ga wada kucho.
Dong kata bende.
Mm. Donge chuori en osiepna? Chuori to kata kosiepni, chuora kata kosiepni, ibiro ga to pok to onyise, onyiso kata nyalanda biro ga to pok to wacho gik ma kamago. Ah, anti ber na pare. Ing'e ing'e kata kata modho mana pi, tane ni hmm. mana pi. Kata tem mana na nindo. Kata tem mana nindo. Ago. Api moni api. Aga. Eh, anti yeri ber na pare. Hmm. Okay, yera tem atin. Hmm. Ah ah, yena yera. Ah ah, kiyena yera. Ng'eyo ka wasechako gini en gima ber. Hmm. Ok ane kodhi bedo gima rach. Nikech anti setoya. Hmm. Kata ing'ina chiemo. Hmm. Kata wuodha dhi kon gi kon. Iyo ni wendi ma wero kata kata dhi mana ur. Kata dhi mana ur. Al wi mas mas wani sie gimoro kendo ka. Ineno ndalo moro biro ka. Mineno joma lande gwe ka jaoda mana kendo. Iyo. Jaoda ma kendo ja. Noko lando. to churi bilando eh. jo gidhi dar jo kodhi kucha oh. eh koro chak chon mondo mi wayud kaka nyalo bedo kodi jaber gidhi dhi kanye jo kodhi ku piny piny mwache kisungu tingene luo ok iluo ibu dong ya an tayari ang'eni ka kikakobi mm. kicheko jomoro buoche robuoche robuoche tidhi yudo ka jokoro buoche mm. wan kod wan rateng' Kapenji. Ago. Kapenji. Kapori bende. Itucho nyaka yiti. To churi bende to yiti. Koro ere dhako kacha tere dichwo. Ya gori ng'e ni mako dhoga lakini hmm? iteno to yane mana tucho. Ah, mano kori ketho.
Mano koro ketho gino. Hmm. Mano eh, mano ken kori ketho gino. Koro dong kara. Ah, mano ketho. Wewe wewe go ah, mondo adhi. Ah, mano ketho. Wewe wewe mondo adhi.
Yunje. Akwai.
Mhm. Mimi atim kata matin. Hmm. Asike ya mimi atim matin.
Koro bi ng'e gima itim nyathi ma nyako. Aneno ni. Hmm? Kaka ijaber. Ok watime 1 2 3 moko mondo mi chieng' moro be waparego. Ya, nyalando.
Weche ningo to saa moro to yaga koro idwa ineno ni watim na. Aneno ni ya.
Kok waketho saa. Kok waketho saa. Kanyo ba taka. Ane ka ben makmoro ba. Kanyo ba taka. Okoni ka daga. Nyalo yudwa binge.
Nyalo yudwa. Binge ni nyalo yudwa.
Ne.
Ngeni ka ko newa. Hmm. To idhi kala kala dine mania. Nia. Mano bungu moro kanyo ma be chalre nikech be bet ka gima waket. En oilo ingo dinda. Ok wadhi adhi. Aole oile. Oile.
Iti ngeni buchini to jo. Adwa dhiyo.

Chief ing'e nero ka gik maneno gi wang' kawuondo nyaka tene wachni chief. Ok asemako ka. Kawuondo nyaka tene chief wachni.